na gũkũ nĩ gwa kahinda kanini tũkĩhũthĩre tombo karĩ o mwaka tuithe tũkũringĩririe jesu tarĩ ndawa ya malaria kwini tũmwamũkĩre na nĩwe tigiti ya gũtonya kũrĩa tũgaikara tene na te tene na tene nyona ingĩthaka na thekanie na theke na ngorwo na kanitha na ngorwo na mbia harĩ ũndũ ũmwe njũĩ nĩ ndĩ ngwatanĩro na mũnyũmbi rĩtwa rĩa mwathani witũ rĩrogocwo niĩ ndirĩ ngwatanĩro na inyuĩ inyuĩ no mũthiĩ mũkiuga ũrĩa wothe mũkwenda ona haha kĩrĩa andũ maroiga makaiba ngĩrĩa mũndũ ũyũ anyuaga no ndĩmĩende igua na nĩ arona ndĩ mũhono ndĩ pasta ndĩ bicobu rĩu nĩ anyitithania ningĩ na bangi atĩ nĩ bangi ngũnyuĩte bangi mũndũ anyu akoragwo smart ũũ nake aria pointi ndũrona andũ a bangi anywa bagũthie sms ũmũthĩ na ũkamũria nĩkĩ kama angai nĩ manyau ndĩraigua mũtwe rĩu a- mũndũ ũraigua manyau mũtwe nĩ nĩ tũkũhang'ana nake ũgacoka ũkona athiĩte ũguo taoni ũkona akumĩrĩra ũguo ĩika ũkamũria nĩkĩ kama nĩ waya cia thitima ndĩrahũngura wamenya kũrĩa waya irĩ mũndũ nĩ mũtanĩire ndirĩ gũkũ matukũ maingĩ nauga ũguo tuga ndirĩ gũkũ matukũ maingĩ uga maya manini ndĩ namo rĩ ikwenda stress kana ina stress tigai gũtira mũgĩcarania ũracarania wĩke atĩa rĩu kuma rĩrĩa njũĩ mũthuri ũyũ rĩ mĩaka ĩrĩa yothe ndĩmũĩ rĩ

nduhe athuri gĩtĩo kũrera ciana ciao na ngorwo ti ciothe ciao maũrĩirwo meeting no rĩu rĩu nda- nda- nda- ndaramaka ararera ciothe you know mutia atumia gitio uratira ukihura uratira ukiruma mutumia mutumia uramurumira ki taru mutumia uramurumira ki ti koma ngui no atumia reka inde mwire murume kwa gikamwita agigagwita hera ngui

matukũ ma mai- ma- matukũ ma thikũ ma- maikara gwĩ- gwĩ- gũikaranĩra ũũ mũthee ũkahana ũũ mũikarĩre ũũ agoka hĩtũkĩte oka ũũ ũgaikara ũguo ciana no irakũra no irakũra na nĩ ciana nĩ njega mũno tondũ matũ ma ciana rĩ ti maya matũ ma ciana nĩ maitho

na mwa ĩ hena mana ah kĩjigĩ merĩ arũme akĩrĩ kũgayana yarĩa maya na nĩ ndarĩa maya na na ndamwĩra sami rĩu rĩu nĩ ũgũthama Ayũria, thiĩ kũ amwa ĩ gũkũ rĩ nĩ gwakwa na nyũkwa anjĩra baba nĩ gwaku na mami niĩ ndiũĩ nyũkwa nũ ndamwa mami sami ti nyũkwa ndĩraruma kiugo gĩa gĩkũyũ rĩ mũndũ agakĩ nyũkwa ndamwa na nĩ ũrathama kwanja nĩ ũrahĩngĩca rĩu athuri erĩ matingĩraga ngĩti ĩmwe rĩu no mũhaka ũthiĩ ũgĩke- ũgĩkere gũcaga ndakĩra na kũrĩa barabara rĩ nĩ kũrĩ nyũmba ciandĩkĩtwo tureti nĩgetha ona ũngĩhũra mũkaguo roho igembu rĩ nyũkwa ndegũteng'era ho ũkũmũhihinya nginya ikare ũrĩa ũrĩ

mũndũ mũciare nĩ mũndũ mũka aikaraga matukũ kĩ manini na maihũirwo nĩ kĩ nĩ mĩtangĩko koguo akorwo nĩ maihũirwo nĩ mĩtangĩko tiga gũtanga mũrũme guo tindĩ ũkĩmũria cereirwo kũ, cereirwo kũ. thitima ingĩũra gwaku icoke githĩ ndigũkena ũkena thitima ingĩũra ndigĩ tũrakaraga ciacoka ũgakena na nĩ nditi nyende nĩ ũndũ njugĩte rĩu we nĩ ũrecirĩria na kũhũrĩa ũrataũra no niĩ ndaiga thitima nĩ ciũra andũ makoiga "Ah, damn you ciakĩũra rĩrĩa news i gatagatĩ Ah, cigaikara ndagĩka 15 ũkona ciũka ha ũkaigua nginya mũtumia riko igĩte amen praise the lord angĩkorwo ciora hanini na ciacoka mwakena rĩ ona niĩ rĩ

we ũngĩũka ũikarĩrwo nĩ mũndũ wĩra-inĩ na ndaragũteithia rĩ mũngĩrana atĩa nĩnduona nĩ arakũmboa ũ agĩthiĩ kũmboa na igũrũ okorwo nĩ akinya horera nginya erehe eh, mũndũ ũmwe nĩ iga niĩ gũkua ndigũkua no nĩ gũtũra ngũtũra muoyo ng'anage mawĩko ma kristo Yeah! ũrakua ũthiĩ kũ rĩu we ũrakua ũthiĩ kũ matu-inĩ kwanja kwĩ indo igĩrĩ gũtarĩ gũtirĩ ngari na gũtirĩ kĩrĩa nĩ wa ngai ningĩthimatiĩ niĩ ndigĩ kĩrĩa na ndiona gatoro ũtarĩ kanua ndwĩ hatirĩ mwana nĩ ndanjirie no no nĩ ndatigĩirwo anjirie ciana igĩũka ngĩtigĩra ciathiĩ ngĩũria ĩno tũkoragwo ho gĩcoka oho we mwonoku mũno wekua thiĩ kũrĩa gũtarĩ icio no gũkũ nĩ kũrĩ cihũthĩre na twendane na mũtumia wakwa na niĩ niĩ nĩ njaragia ũhoro wa mĩciĩ mũno tondũ ona ũngĩkorwo na gĩthuthi ta gĩkĩ na ndũrĩ na hakiri mũciĩ you are useless unaikoo wĩ mũtumia mũtuku wĩna mabangi ma goro na ndũrĩ na hakiri gwaku you are useless mũndũ atuĩkaga useful nĩ kuma mũciĩ na rekei ndĩmwĩre tondũ inyuothe nĩ mũkaga kanitha namwe nĩ mokaga kũrĩa gwakwa Bruce Spring kũrĩ irathimo itaheanagwo nĩ pastor